Xortekî pir dewlemend hebû. Halê wî zaf xweş bû. Lewra bavê wî mucewher û yaqût difirotin. Keda bavê xwe bi ser xwe de dirjand, li kêf û zewqa xwe dirênd. Hevalê wî hebûn, di civata wan de rû dineşt, dida wan, ewan jî dixwar. Ev xortêha tucar bêheval nedima. Lewra divê eger tu bixwazî ka çend hevhevalê te hene tu hîn bibî li berîka xwe birêne. Rojekî bavê wî dimire, linga dike cot. Dikan ma bê xweyî êdî mucewher û yaqût nayên. Malê gund û cemaeta xwe cenazê bavê wî hildan xistin nava tabûtê û birin çûn veşartin. Ev xortê ha zehf li ber bavê xwe ket û stêrk ji çavê wî dihatin xwarê, got ka ez ê êdî tenê çi bikim. Hevalekî wî zehf zengîn hebû, hat bîra wî, parîkî kêfa wî hat, got wala ez ê herim bavî hevalê xwe, ew ê haj min hebe. Hevalê wî jî zengîn bû, ji xeynî goştê mirîşka çi teamê xweş hebe li ber devê wî bû. Rêya qesra wî girt. Û ket rê ku ez ê xwe bavêjim bextê hevalê xwe belkî hay ji min hebit. Hat devê derî rastî xizmetkarî wî hat got dostekî min î qedîm li vê derê ye. Ez dixwazim wî bibînim. Piştî mirina bavê xwe ez bûme hevdal bê pere û bê pertal. Belkî min tiştek ji hevalê xwe stand. Xizmetkar got baş e piz mam, ka çend deqa li vir be ez herim heta jê re bibêjim. Gava xeber da hevalê wî got here jê re bibêje. Ez yekî wisa nas nakim û bira bizivre here. Di cama qesra xwe de lê dinêrt, dizanibû ku hevalê wî ye. Xizmetkarê wî hat ba dostê wî, Got piz mam, qisûrê nenêre, ew camêr te nas nake û bizivre here. Ev xortê hat pişta serê xwe xwerand û ket rê, zivirî hat wer mala xwe. Di dilê xwe de digot, Dema ga bikevê kêrê tûj zehf in. Hey bêbav! Dema me bi hev re dixwar û vedixwar, te çima hingê nedigot ez wî nas nakim? Bû danê êvarê, Zivirî hat werin mala xwe, di rê de rastî sê camêre hat. Evan camê ra jê pirs kir go xort to filan kesê kurê bêvankes tu nas dikî yan na? Bavê wî dikana wîlvan de ra hebû mucewher û yaqût difirotin. Me bihîst ku kurekî wî sax e em li wî digerin. Çavê vî xortî bilbisî. Tirsiya, lê dîsa jî got, Xêr e, gelo hûn ê çi bikin ji kurê wî? Gotin, Em têcir in, me bihîst ku zilam miriye, hinek mucewher û yaqûtê wî li ba me mane, me got em ê bidin kurê wî. Got, Wey hûn ser serê min û ser çavê min re hatine. A kurê wî, babî ez im. Eger wisa bi, ka zêrê wî bidin min. Derxistin torbê zêra dan destê wî û gava torbe vekir. Nûra çavê wî zêde bû, dît ku were wan mucewher û wan yaqûta. Got, Xwedê da min. Gava Xwedê bide, nabê tu kurê kî. Hema devê kîskê xwe girê da û rêya mala xwe girt, tu di bêqê li ser ewra bi rê va çi? Ew qas kêfa wî tê. Di rê de fikirî got kî yê van mucewhera wê bikire ev ê çawa bibe pere, di vî bajarî de ji hevalê min pêştir keskî maldar tune. Ev e, ez nikarim bifiroşim wî jî û ka ev mucewher û yaqût wê çawa bibe pere. Derdik çû, yekî jê mestir ket ciyê wê. Hinekî bi rêva çû rastî jinekî îxtiyar hat bi rêz û edeb ser û sîma wê spehî û jinê gazî kir ku Xor to li van dera ê ku micewher û yaqûta difiroşin hene. Got tê çi bikî ji micewher û yaqûta? Got ji min re lazim in, ê ku difiroşin hebin tu dikarî îşanî min bidî. Got çend heb lazim in? Got hema çend heb lazim bin ez ê bikirim. Ê got li ba min hene ka lê binêre. Jinê gava lê rind got a ev ji min re lazim in. Behayê wî çiqas be ez ê perê wî bidim te û wan mucewhera bide min. Vî xortî mucewherê xwe tef firotin wê pîreka îxtiyar perekî baş Stand û hat li sûka memleketê xwe ciyê babê xwe dikan vekir halê wî xweş bû dest bi îşê babê xwe kir. Piştî tengasiyê fireyiyê êdî fehm kir ku çerxa felekê jê re rast hatiye. Rojekî hevalê wî hat bîra wî. Ku ez ê jê re mektûbekî yaz kim û binivsênim bira zanibê yê nakeve xwedê ye ev e îro rabûm ser piyê xwe. Mektûb jê re nivisand û şand. Hevalê wî gava mektûb girt û xwend. Wa di wirda jê re nivisandiye, Hey xayên! Tey bîra te ez hatim devê deriyê te, te ez destvala dageran dim. Ka hevaltî wisa ye, ka dostanî wisa ye. Hevalê wî jî rabû jê re mektûbek nivisand. û di mektûba xwe de jê re wiha got, Hevalê hêja, min nexwest ez pera bidim destê te, te şermezar bikim, lê belê, ew her sê camêrê hatin pêşiya te, ew her sê birayê min bûn, ew mucewher û yaqût mij te re şand, ew jinika îxtiyar ku hat pêşberî te, ew mucewher û yaqûtê te standin, ew jî dayika min bû, mij te re şand. Ez jî dizanim dostanî çi ye, ez jî dizanim hevaltî çi ye. Tu li kêfa xwe binêre. Piştî van gotina hê fehm kir ku zanna xerab mala mirov xera dike. Gelî birana devê xwe, dilê xwe û cilê xwe ji her cûrê çepaliyê dûr bigirin. Bi taybetî zana xerab ji dilê xwe derînin.